Yo kamano jadolo jo janyuol. Yes, peko, peko maduong'. Hey, eh, Ben Alo. Ben Alo osedonjo kanyo. Wawinjie injili teko Jehova. Mm-hmm.

Yeah! Hey, hey! Mm. Wacha kaonje matin. Yes, apako Yesu. Mm, mm, mm.

Matemo, atemo na tho kia didi. Eh, injili ya eh. Mm. Injili mi aidho ndege ka ok achulo. Yawuoyi mang'eny idho mana ndege ka biomo gik moko. To an aidhe gi injili, teko Jehova. Injili ya eh. Mm. Yes.

Ei, Guilherme na mapilé. Oh, duogo dogne, duogo dogne, duogo dogne, waduogo e injili no, waduogo e wendo no. Bang' dakika moko apar gabich kata prariyo. Bedi abede koda e laini, jomoko nigi timbe ma ok beyo, timbe ma ok jiw ng'ato, timbe mag wuotho ka ng'ato neni kidhi kiweye pap kosechung' ni mondo lerie wach moro, kae to ichaka chaka wuoth, kae to aneni anena kidhi gadieri gadieri gadieri nyathiwa ni idwa weya pap kaka dwa yalo ne yamo to in idwa dhi ni koro idwa dhi neno eh, idwa dhi neno ni to kawuono korona onego ji adi to ji adi manogony ni dwa weya ni dwa dhi ng'eyo wach mar pati onge wach okidi nowero nowacho ni yesu to neni omiyo ito akwayi ni bedie koda bang' dakika apar gabich kende adwa somo muma kawuono ayalo gi dholuo adwa somo muma muma madwa somo en jokorintho mar ariyo muma mogere kabisa jokorintho mar ariyo sula abich matindo tindo apar gabiriyo abiro dhim abiro hadhe gi ng'wech gi ng'wech gi nikech ya compete time Felix Nyasaye ogwedhi kibiro Felix Omondi Janet Chalice and uh, any other any other person sorry if I didn't see you I was dancing I was occupied Eli Kogal thank you for coming Ketna Eli Ketna the first second Corinthians chapter 5 verse 17 kae tichaki ketna ka in kod dholuo tichaki dir na jo Efeso Jo-Efeso sula achiel matindo tindo apar gaboro ga apar gochiko nikech adwa lero weche moko kanyo godhiambo sani ma Nyasaye omiya aheri kabisa kendo alamo Nyasaye ni mondo miya weche mosebedo ka gwedha doti melesa rwaki weche mosebedo ka gwedha imbe adwa na gwedhi go kadwa bedo gi gi ginene gi gimino na ngowa gi, gi nyiego kaachiel koda ich lit tadwaro mondo mi wach Adwaro mondo abi wach koro kaw kaw pejno mondo iset go ised kode ised kode kabisa yes eh, Antoni wacho ni kaka bwana mamano wewa to dhi neno Arsenal dhi nene Arsenal wach ni Arsenal ok idhi romo go e kama wadhiye ni wuoth kama wadhiye to ok odhiye dhi adhiya gi Arsenal lino onge wach gidhi adhiya to kata kamano mm, abe bwana nang'eye to wabiro romo kik warom bang' ae sasanol kik warom ita to ang'eyi mm, ang'eyi kabisa kiweya weya kabisa to bau chama dhi tur abiro gogo wi goch kapok nodwar wang' yech ok inyal weya ni dhi neno arsenal to iweya e pap ka yalo injili duong' odog ne yesu muma wacho niya gi ratili apar gabiriyo emomiyo Ka ng'ato obedo e Kristo, ochweye ng'ama nyien, gik moko machon osekadho, neuru gik moko duto obet manyien. Emomiyo anwoyo ka ng'ato obedo e i Kristo ochweye ng'ama nyien, gik moko machon osekadho, neuru gik moko duto obet manyien. Efeso sula achiel matindo apar gaboro mondo wang' chunyu oyawre ung'e geno manade moluongue kod mwandu mar gikeni mage man gi duong' man kuom jomaler apar gochiko gi duong' mokadho awacha mar tekone kuom wan joma oyie mondo e kaka tich mar tekone maduong' obet apako nyasaye malich erokamano atieno nyasaye malich bishop george barak from kisumo ef efc e, e church iwinja kawuono Adwaro ni mondo alerie wachni matin ni ka ng'ato obeti e kuom Kristo Yesu ochweye chwech manyien, gik moko machon osekadho, neuru gik moko bedo manyien. If in Christ. He is a new creation. Comma, behold, comma, all things has become new. Tiende behold no, kata neuru, iwuotho tichung' tikawo ng'icho ting'iega fresh tiyudo gima jawuoyono wacho ni ne uru gik moko obedo wacho niya paulo ma jataso paulo ma wuod albert Paulo, ng'ani ne ong'a malich ne en kod elruok manoa malo direct direct direct nyasaye ne download ne gik moko download ne gik moko peter depo arwaki wuod bishop mamarwa ne nyasaye ne download lwaro gik moko ne lwaro gik moko ne paulo ma winjo tek to be winjo yot to gigo kimako tikawo tichako go wuoth ngimani ok dong' kaka de in, nyaka lokruok bedie. Owacho niya ni mondo wang' chunyu oyawre, koseyawre to une geno manitie kuom jomaler, geno manitie kuom Kristo kendo gigeu mag gikeni mokan e kind jomaler. Namba gik moko ni kanyo adek ma ok dang' awuoye te to ne niya geno ni ni kuom Kristo. To en geno ma elore mana ka chunyi oelore, namba one. Namba two, mana ka in e kind joma ler. Namba three, genono omiyo Nyasaye elo ni gigeni mokanoni kanye e kind joma ler. Nikech e kind joma ler kanyo ema nitie mwandu. Ka ng'ato oromo kodi e ng'ama nie kuom Kristo Yesu koromo kodi be onyalo wacho ni tho aromo kodi masita neno mana korumo amose mawinjo mana ka teko moro obiro kuoma awinjo mana sama nene ni i ni mang'ane manyul baulai sita orumo sita orumo mo nikech nitie gik ma Nyasaye okano kuomi ma ok okano kuom jomoko. Nitie gik ma Nyasaye okano kuomi ma ok okano kuom jooko ka joloka cha nitie gik mokan kuomi in kanyo in gi geno ma ka ng'ato romo kodi to wacho ni in gi geno nige chang'o in kuom kristo yesu ji mang'eny kawuono obedo gibedo mana udi udi ma wochmane marito oko To ne, gimoro amora ma ng'ato bede iye ma ok en Kristo Yesu, en gi ndalone otow. Ochalo bok mane Adam gi Hawa chiege oloso chieng' cha, ka gise fwenyo ni gin kitarianda gin lilinglo gin firi gin fwacha fwacha nofwenyo niya, jogi ni nono nikech gin e obok, obok nigi ndalone. Kata obedo nanga ma kawuono ng'ato nyalo wacho ni nangana ni elufu apar, nangana ni elufu piero ariyo, nangana ni elufu mia achiel. En agi ndalone, nitie sama obiro nur. Gik ma ok natural ma Nyasaye ok ochweyo ma

nkawe ni denda maduong' to king'iya kata an sama ng'iyora ni anenora kaka chalo ka nyisi ika kata ka wuondi niya tajaika putadek abich iwacho ni dipo ka nyalore nikech an kuom kristo yesu ok atiya nywanda ng'ama ni kuom kristo yesu gik moko lokore manyien ok lokare momiyo e dho jo-yahudi niya ni ng'ato retire onge gimo ni iretire yani yor nyadiriyo the word re means repetition of, of another uh, original word ni ng'ato retire ni ng'ato retire inyalo mana retire ni chongi koro be ok onego oluong retire wacho niya an koro pod odhi otimo soul searching mano emomiyo ineno ka jowadwa machalo kata jokatholik oloji nikech e, e, e catholic church wawuowo kamano catholic church kata pop manineno nitie saniga ojahiga praboro gi wiye to onge ng'ama nyalo wacho ni mondo ritaya to onge ng'ama nyalo wacho ni kioti to onge ng'ama kata ok onen to en aena kanyo nikech the word retire that is not the original word which can be found in the codex or in the original translation koro ka ng'ato ni kuom kristo yesu ochwe chwech manyien to chwech manyien cha miyo kowuotho kotudore gi ji kotenore gi ji kogo mbaka gi ji eh? mabeyo ma nyasaye ochikode ni ng'ato ka ng'ato miyo yudo geno ewi Yesu Kristo mar adieri ma in ng'ama owar to winjore gik moko matimore kuomi chal barua ma piny somo in ema barua ma piny somo to kituori molojo piny ma in ema ituori joma olojo piny ma in ema ing'eyo yore matero ji kenya kenya kenya londo in ema ing'eyo yore matero ji kuma juoke in ema ing'eyo kaka singutu tiyo to ing'eyo kaka mm, kako kaka diewo ji to chango ji in ema ing'eyo kaka yedhe moko mag nyaluo tiyo. Mano to in kuom ang'o? In kuom ogaka koso in kuom Kristo? In kuom osiptal koso in kuom Kristo? In kuom kienyeji koso in kuom Kristo? Ng'ato wachone kama entie no ni an kuom Kristo Yesu. Gik moko chwe manyien. Haleluya! Koro ka ng'ato ni kuom Kristo Yesu ochwe chwech manyien, mano e warruok hie onge Kamoro amora kata obed jo Budha, kata obed jo Islam, kata obed din moro amora, onge din moro amora e piny ngima ma wuoyo kuom chwech manyien. Din moro amora e piny ngima wuoyo kuom timo kinda gi gima in gono machandi. Mae pogruok man e kind warruok kod jopiny. Adwa wacho ni wach moro kanyo ma very sensitive, to winja maber. Sani wan kod ji ma jomoko dholuo maber kabisa kisungu luongo niya iluongogi ni jo lgbt ok achayogi gi ewe gi ji ni kiluongo kamano ni ni chayo mano hate iluongo nang'owa ni ni kia in kia homophobia kia otimore kia nade kia homophobia Mm, excuse me ni kia in homophobia ni mani chayo jo lgbt go jo lgbt go jo dhulu- dholuo kabisa ma thurwa ka luongo gi ni gumo gumo gumbiligo gumbiligo gere kod jima kabisa kabisa kabisa tipuonjogi e sikul ipuonjogi niya ni gima ni kuomi mineno tugore kuomino modak kuomino mano kristo pok odak kuome gimomiyo ka kristo ni kuomi to nyaka gumo weyi tie niya gimodak kuomeno modak kuomeno modak kanyono modak kuomeno modak kuomeno en gini kodi niya yie yieya gino mondo owuog oko yie yieya ni kocha to ka gino odak kuomi tiwacho ni mondo yie oko from your closet. Come out. No ka Kristo ni kuomi, di koni ni ki keol, di ki keol o di Kristo ni kuomi, ni to mano hate speech. Ke ni nyale donji ni, ni nyale goi, ni ki chiya maras, jomoku ki kiti, kata gi Kristo tilando ne nang'o to gumo to ka chuyo chuonye bang' gumo ni kuome ni to ulo idhi e parade ipangruok imorne ichiwo pesa donge winji kaka piny loko gik moko atara tara tara tara tara taro koro ka ng'ato ni kuom Kristo Yesu ochwe e chwech manyien kata oyudo ni nitie lang chunje mag miere mag gombo joma notho ka ok onyombo to gombo nyuomo chuo wadgi joma notho ka odagi ni gin gi chuny mar sister to ok en sister en gi chuny mar sister mochayo chuo kata ochayo mon ni ok odwa dak gi dhako to ok odwa dak gi dichuo chunyi cha ka kristo odonjo e iyi to chunyi mar Adam machon, ok Adam mane oseketho, Adamic ma, nature machon, the original one, will come out and manifest. Nikech Adam manyien en e Kristo. Koro ka Kristo nie iyi, Kristo Yesu ka nie iyi, gik motami mago kodi lweny ling ling. Ma nikech ka Kristo donjo e iyi kanyo mobedo, in be ibedo, winj gino galagala. Christ in you, you are in Christ. Christ in you, the hope of glory. Christ, eh? in you and we are in him and he is in us. Iwinjo tiende ya Kristo ni iyi, Kristo oumi, Kristo ni iyi, Kristo oumi. Anganya jachien kendo jachien koro ok understand ni nikech law mag nature law mag philosophy law mag mag mag ang'o mag whatever you call them iwinjo ka koro ok ti gibedo paralyzed koro kata in ka in kuom kristo yesu to mirima yesu yudo ka odak e iyi kanyo ok igori gi mirima mirima ok ibi dhi ne training miwacho ni mawuondi mm? kata obed mana psychiatrist jomosomo eh, psychology kod uh, mental uh, whatever function of a human being mondo ginyisi niya eh, ni gima mondo item tem mondo kik iyud gima mi mirima tem mondo inind mang'eny ahinya tem mondo inyier mang'eny ahinya ng'iew tv 42 inches kia mondo itimri nade samoro idhi e holiday samoro itugori ringa ringa hapana ka kristo nie iyi kristo ka nie iyi gimotamo psychiatrists motamo joma nigi mental ability mar thiedho another mental sickness yes ka kristo nie iyi to ogolo gicha mirima chuny kun chuny gombo chuny moro amora marach kata ka ok ayalonigo sama in kuom kristo Yesu. To Kristo ni iyi, ochweye chwech manyien. Koro gima wuok oko, hope. Iwinja, gima wuok oko, sense. Mane ma Paulo wache niya, ni nitie riches man ma only the sense of God ema iyudogo. Iyudogi mana ka Kristo Yesu ni kanye, eigi apako Yesu sana. Uh, thuon ja Galili iluongi ni jateko. Winji Ka Kristo Yesu nie iyi, Kristo Yesu nie iyi, ochwe chwech manyien. Gik machon osetimore nade? Okadho. Gik ma ji ong'e kuomi te te te te te. Awuoro kabisa tinende ni saa minena wuoyo kodi ni tinde ji mang'eny yalo to chunygi to romo kama ji mang'eny wer to chunygi to romo kama ji mang'eny wer to gikun ji mang'eny ong'e ji mang'eny ong'e yalo ji mang'eny ong'e ong'e ong'e koro ji mang'eny ong'e ote ji mang'eny ong'e michego gin go to ka michegi nitie gima odiyo kuomgi ma kata gin be ging'e ni gino ni kuome ong'e ni an ok tu koda an ok inyal tugo koda ni ni iwachona nowara ni iluongona ni kiana nowara in dakwarie mano koro wuoyo kodi mano be koro duond kristo yesu sama kristo yesu ni kuomi in koro kichak ibed gi iwi minyono in imuol ka kuru idembori kit roho ni kuomi nikech in kuom kristo yesu kata ka mirimano ne ma dalau mane ka wuoru mirimo mako to leche muoch koni to kod koni to kendo ka nomoro wang'e to mama uringo makal madhi gwe chiemo kucho mapukre modhi onind konyango toyo kocha ma kiny ome mag okinyi modhi onind kech nikech osimbo mo nitie chuo moko mamore miere godhiambo ma kodhiambo ma gik sama chalo kama to umako uru amaka ukuya kuya uku nyithindo sama en e ot simbano nyithindo gi to mage to sama en e ot to nyithindo nyiero mana ka ineno mana ka eh, tiendgi magigo nikikinyel matek ni baba ni ot baba ni osimba en ochwe to gi waya hmm? ok ochwe kata gi del gi waya to dhako to pamo sipidi to ka kinye yude kaka odwa wero eh? yesu ale loya ale lungana lungana rabi japuonj mante yesu ale loya ale Oja mirima ma ok dwoki. E, ka mirima omake, sama mirima omake koro kodhum gi roho. En roho pi ok winj ka mirima onge. Mokae to owinjo kondakore matek to odhi olorore rum. Ni olemo ni kosame Nyasaye orem. Ka ng'ato ni kuom Kristo Yesu ochwe chwech manyien. Neuru gik machon okadho, gik manyien obiro, kaeto hmm, ei ode kanyo kata e kanisagi kata ka motiye en ng'ama ka ji oneno to gineno gendo ka gineno to gineno mwandu nikech ging'e ni weche ne mong'ado oting'o mokegi weche mong'ado mag rieko oting'o kwegi emomiyo paulo wacho reconciliation ng'ama omi ministry mar reconciliation matudo ji otudo jo ng'ama nyo okethore gi ng'at machielo en ng'at mong'e bedo e diere nikech en e kuom teresto yesu nyasaye ni kode gik matimore kuome ok timore kuom jopiny jothurwa weuru transport gige jopiny ka ukelo nudwa wuotho ge warruok gi thuon wach ni wuon gi nodong'ie nono e kalvari kaeto chiwo method kod formula eh? gi strategies mitimego miluwego nawachonu ni paulo wacho ni weche moko ka utimo utimgi gi decency and order nitie jomoko mapingo ma, ma yesu to giwacho ni giyale gipinge to giyale gipinge to giyale nikech sasa mipingo gi mani Yesu idwoko Yesu e bao nyadiriyo apako Yesu ka Jehova ng'ato wachona ni amen haleluya duong' odog ne Yesu koro muma wacho ni ka ng'ato ni kuom kanye Kristo Yesu ok ni ka en kuom e, e, e, e bangi ni ondik e bank ni mano eko en gi chuech manyien ni kata ni kia kotiyo ni en ka en gi chuech manyien hapana ka ng'ato ni kuom Kristo ang'owa Yesu ochwe chuech mang'owa manyien gik machon otimo nade okal behold you take a pause and a press a fresh look and you take a strong glance at that particular thing and you see that there is a difference onyen onyen hmm, siep no moro wero ni nyen pile eh, ler pile makata mudho ler ti osana chieng' jalier aneno yesu e wang'a en opogore ka en kod yesu kani kodi kata nitiere yembe mayiengo jolweny jawer moro be nowero an gi yesu naluoro ng'onga e ma yamo luoro makata ka yembe yiengo jolweny ruodho ma yesu an go sama in kode to kata in ga paka Apaka mag pesa kata in ga paka mag dak miluongo ni social mag mag relational apaka mag kend mag marriage kata mag ng'iyo ni ionge gosiepe ni in ga paka koni osiepeni kuodhi koni osiepeni kuodhi chien ka gichwong'e gi pala they are stabbing you at back iwinjo ka ok in kendi to ka in kode ni in ye kristo yesu ochweyi chwech manyien. Koro wang' chunyi onego yawre mondo ing'e gima in kik ibed ng'ama wuotho ma onge gi identity. Ji mang'eny sani kiare eh, mana kaka nyocha wachonu eh, eh, program na mar Kisumu nawacho niya sani ji mang'eny their eyes are not enlightened their eyes are not seeing they are not seeing things properly no wonder they, are, they lack identity gik ma gitimo gichalo joma gikia gin agina e mudho gin agina e mudho e fason enie mudho e economics enie mudho e kiwuoyo gi jomoko duonde rach enie mudho endo en ng'at mana nigi try and error method otimane okia okia chalo wawachi ni kamano nikech wande no warwa kwa kijende ndalo no be faso ne nitie ndalo no be ra ne nitie en ana the same thing in kik iwoni timo gimoro manyien ma koka no gik mineno go temaga just repetition onge gima nyien kanyo kaeto koro inwang'o ka en Ohero Yesu, piny bohero. Odhi oomo fasone piny tokelo ka Yesu kae to chuno go pastane gi jo kanisane ni mane kaka en ni kata long orwako piny mogik piny e chonge ni mane kaka en kata yie wiye olielo mochako turo ni mane kaka en kata obedo nyathi moro manyako

Ng'a mochwe chwech manyien ma Kristo ni kuome en ng'ama iluonge nang'o? Particular and peculiar. En ng'ama so unique. Ok en dhano dhana kata ko kijana to en kijana ma so unique ma kata ko onge gi sura to Kristo ni kuome Yudo ka mm, CV mare ni malo sechete CV ni mare ni malo te sechete ni ei to ng'ano nyumo dhako barach barach you could eh weri gi dhako mera mana woman and a half ikiae dhako no jalamo to dhako no jawer to dhako no jahera to dhako no ng'e rwako welo to dhako no miyo chwore kwe in ema inene no rach gimomiyo be ineno mondo ji ni richo be awuori nikech man mano ng'ama nyasaye no design ne to miye

Give a good thing. Whosoever finds a wife, so a wife is made before she's married. My baba to kedwa wuoyi sani. Awacho ni awaso ni Efeso ni mondo atieki. Aneno ka sama awang'a godhiambo. Odhiambo kama sama awang'a mondo niam. Mondo wang' chunywa yawre. Ung'e geno manade ma oluongue. Geno moluongwa ei Kristo Yesu mwabedeno. En geno mabere Powerful. Eh, geno moluongwa ok geno maneno mana tho kende mar pinyni ni wabiro tho wabiro tho wabiro, we are not going to die because we our hope is anchored on something otuewa loch moro mar yie otuewa loch moro mar geno onge gima gima ji oluorono wan ok oluore nikech wan otuewa loch moro nikech wan kanye Kuom Kristo Yesu, wadhi nyime mapiyo piyo mondo alem kod mwandu mar gikeni mage gi duong' man kuom jomaler. Oluongwa e mwanduni mondo wane mwanduni. Jomoko wacho ni kilemo koda don't look at my wealth, weng'iyo mwanduda. Ka jomwandugo to wang'gi tek kabisa ni kidhi lemo koto wacho ni oh, Wacho ni mondo ang'e mwandu inheritance and wealth hmm? among the saints mondo ang'e ang'e iwinjo wadwa kata ka Nyasaye ikwongo nwakwonga ikwongo nakwonga jogo yudo pesa lakini jogo bende mano jomwandu kaka in kaka in is ascent e kaka gin be gin ascent koro yie yieya ipog gigeni ne joma Nyasaye okete bathi mineno in ineno gini gin lwang'ni gifuyorego we chayogi nikech mwandu ma Nyasaye nigo okanu kuomi rwak sut kendo in emi rwako sut in emi gero udi in emi riembo gari in emi in gi pikipiki in mwanduna an mwanduni iwinjo mane en mane en mane en ng'ama yesu yesu kaka kristo ni kuomi ka kwayi ok onego iwang' nikech kristo wakwayo pile

Yes, ngimana to gi mwanduni. Yes, they are intertwined and they are like mm, a free road traffic, two ways. Yes, can code wealth in, in uh, health. Koro wachiwre gigi, we all gitimo maber, we all gigweto na nikech ka kwayo to akwayo Kristo. Ok awachi ni mondo

gi Nyasacha, nami nyingi duong' kuom lochonegi kendo kuom bedonegi Nyasaye. Gwedhna ng'ato ka ng'ato, a ah, Nyasaye, magi jo misemiyowa ni mwandu kuomgi ambe mwandu gi okan kuoma nyasaye kaka miyo gi mwandu mimiya embe gimbe kaka gichiwo mwandu kata ni an bende mwandu mar chuny miche mag chuny matiyo gimoro amora obed material nyaka material things that you've provided for them as you will provide for us wagoni erokamano duong' odog ne nyaka chieng' e nying yesu kristo ma janazareth ng'ato wach na amen haleluya yaye gona sime gona sime mpesa pap tineno